Sɛ ne nsa ka no, ɛno ne adeɛ a onipa de afiri Nyankopɔn nan ase. Enti ɛnnɛ mmeranteɛ a aba no, wɔreyɛ bɔne kɔpɛ sika a wɔnnwene ho, ɛfiri sɛ deɛ ɛhia ara ne sɛ wɔbɛnya sika. Na wopɛ ne mu a, kyerɛ sɛ wonni sika no deɛ, mfasoɔ biara nni wo so. Wei na Awurade asoma me sɛ memmɛka nkyerɛ woɔ, nnoɔma mmiɛnsa yi so, onipa twe ne ho firi saa nnoɔma mmiɛnsa yi mu. Mepɛ sɛ mekyerɛ sikapɛ, aniberɛ a yɛde pɛ sika. Mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ onipa bɛdwere ne nipadua ho asene wiase nnoɔma nyinaa, sɛ ɔbɛnya nnoɔma a nipadua no pɛ, ɔne mmaa bɛdeda, ɔne mmaa mmarima bɛdeda, ɔbɛnya nsanom, anaasɛ ɔbɛnya biribi a nipadua no pɛ. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ ahomasoɔ a ɛtia Nyankoropɔn ne n'anomu asɛm. Wei ne nneɛma mmiɛnsa a bonsam de yɛ adwuma. Ɔse ɔbaa no hunu sɛ dua no ɛbɛte ani. Papa toa so. Ɔse, Enti ɔtee n'aba no bi dii. Ɛno nti na ɔtee aba no bi diiɛ. Na ɔde bi maa ne kunu a ɔka ne ho. Ɛna ɔde bi nso maa ne kunu a ɛka ne ho. Onipa na akɔyɛ bɔne no. Toa so. Nso na ɔdii. Aha. Na wɔn baanu ani biebuee. Na adeɛ baako a ɛfa bɔne ho ne sɛ, sɛ onipa yɛ bɔne a, n'adwene yɛ no sɛ. Afei n'ani abue. Afei deɛ, kyerɛ sɛ, n'ani ate sene biribi biara a ɛwɔ wiase. Enti nnipa ani buebueeɛ prɛko pɛ. Dɛn na ɛsiiɛ? Na wɔhunu sɛ ɔde da adagya. Ɛnna wɔhunu sɛ afei deɛ, nkataho a Onyankopɔn de akata nnipa ho no ayera. Sɛ onipa yɛ bɔne a, ɔba bɛyɛ adeɛ a. Onyankropɔn mpɛ. Sɛ onipa yɛ bɔne a, afei deɛ Onyankropɔn nkataho a ɔde kataa nnipa no ho no yera. Sɛ onipa yɛ bɔne a, ɔfiri Nyankropɔn tebea mu, ɔfiri Nyankopɔn ahobanbɔ mu. Adeɛ a Nyankropɔn pɛ sɛ ɔde bɔ ne ho ban na ɔde wɛn nnipa no ho no, ɛfiri nnipa no abrabɔ mu kɔ. Enti ɔse wɔhunu sɛ wɔdeda adagya. Adagya da gyina hɔ no ma obi a Onni ahobammɔ, adagyada gyina hɔ no ma obi a onni onni protection, obi a biribi nkata ne ho, kyerɛ sɛ biribi atumi to no aberɛ bi a wɔpɛ. Ma menka asɛm nkyerɛ wo, woakɔ akɔtɔ ɔyere bi, wonim sɛ ɔyere no bɛboa wo, woakɔ akɔgye calendar bi, wonim sɛ calendar no bɛboa wo, woakɔ akɔgye sticker bi, wonim sɛ sticker no bɛboa wo. Ɛnna asɛm a me ne wo reka ne sɛ, so far as sɛ onipa da adagya ne deɛ, so far as sɛ bɔne wɔ nipa ho no, adeɛ biara nni hɔ a ɛbɛtumi abɔ nipa no ho ban. Ɛfiri sɛ mfitiaseɛ no, onipa yɛɛ bɔne, a onipa firi Nyankoropɔn ho bammɔ ase bɛdaa adagya. Ɛdeɛ bɛyɛ na wopɛ sɛ Awurade Nyankoropɔn yɛ ma wo? Ɛdeɛ bɛyɛ na wopɛ sɛ wo nsa ka? Sɛ bɔne wɔ w'abrabɔ mu a, me nua, meka nokorɛ kyerɛ wo, ɛbɛyɛ den sɛ wo nsa bɛka. Wo nsa ntumi nka, ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ, Onyankoropɔn akyiwadeɛ. ne obi a oyi n'aso firi mmerɛtie ho, Proverbs chapter twenty eight verse number nine. Ne saa nti, adeɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ, tie Nyame anom mu asɛm, wobɛnya ahobammɔ no a wopɛ no, wo mma nyinaa bɛyɛ safe. Yɛnte sɛ owuo basabasa bi asi fie, adeɛ a ɛgu nnipa anim ase, kyerɛ sɛ mpatuwuo bi ne ɔsɛeɛ bi asi fie. Awurade bɛbɔ wo ne w'abusua ho ban ɛfiri sɛ ɔkata mo ho. Ɛno na nnwomtwerɛfoɔ no kaa sɛ, Deɛ Ɔte Nyankopɔn nwunu ase no, o deɛ ɔte Nyankopɔn dwanekɔbea ase, ɔbɛnya ahobammɔ afiri Awurade. Ɛdeɛ bɛn kwan bɛn so abɔfoɔ bɛbɔ ne ho ban, ne nan mpem boɔ? Ɔbɛsan anya Onyankopɔn ntaban nwunu no ase ahyɛ. Enti deɛ bɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Twe wo ho firi bɔne ho, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya saa nsɛm ne saa nnoɔma yi a w'ani abere a wopɛ. A ɛno nti wotua sika ma asɔfoɔ, asɔfoɔ ntumi mmoa wo. Deɛ ɛbɛtumi aboa wo ne sɛ wobɛtwe wo ho afiri bɔne ho. Wɔn de adagya. Ɛnyɛ ɛno nko ara na esiiɛ. Deɛ bɛn na esii bio? Wɔse na ɔpempam borɔdoma ahaban yɔ nkatani. Ɛkɔba saa a onipa improviser. Ɔno ara yɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ biribi ama wanya mmoa afiri ɔno ankasa ne ho. Ne saa nti, onipa pempam borɔdɔma nnua de fae. Toa so. Na ɔte, na ɔte, ɔte Awurade Nyankopɔn nka sɛ ɔnam turo mu hɔ wɔ anwummerɛ. Na onipa tee Onyankopɔn nka sɛ ɔnam turo mu wɔ anwummerɛ firɛ mu no. Na, na onipa no ne ne yere kɔhintae. Sɛ bɔne ba nipa abrabɔ mu a, onipa kɔhinta firi Nyankopɔn nkyɛn. Ɛkɔba saa pɛ a, onipa firi Nyankopɔn anim, wo ara na wobɛdwane. Sɛ bɔne wɔ nipa ho a, onipa no ntumi ntena Nyankopɔn anim biem. Sɛ bɔne wɔ nipa ho a, onipa no gyae Nyankoropɔn akyiridie. Sɛ bɔne bɛ nipa ho a, onipa no yera. Ɛna asɛm Awurade se menka nkyerɛ woɔ ne sɛ, wo ankasa na woadwane afiri Nyankopɔn anim. Bible se berɛ a Kain yɛɛ bɔne no, Kain dwane firii Nyankopɔn pɛw anim. Mmerɛ a Kain yɛɛ bɔne no, Kain kum ne nua wieeɛ no, afei deɛ na wɔntumi ne Nyankopɔn nni nkɔmmɔ firi sɛ bɔne aba nnipa no ho. Adɛn nti na wote asɔredɛm mu di asɔre panin, wo se woyɛ sɔfo, wo se woyɛ Nyame nipa, wo se wo deɛ wo na ato dwom ma asɔre no, na bɔne wɔ wo ho? Ɛbɛyɛ dɛn na Nyankopɔn atumi aboa saa nnipa yi? Na asɛm a me ne wo ka nyinaa ne sɛ bɔne wɔ nipa ho a Nyankopɔn ntumi mmoa nipa no. Deɛ me ne wo ka nyinaa ne sɛ adeɛ a wohia wɔ w'abrabɔ mu yɛ tenenee. Onipa dwane firi Nyame anim. Ɛnanso so deɛ bɔne ne wɔ ne ho no na ɔde toa Nyankopɔn wɔ Nyame anim. Ɛkɛba ne sɛe ɛna obi a ɔse ɔyɛ diifoɔ ɔbu nnipa fa soɔ. Ɛba ne sɛe ɛna obi a Onyankopɔn tumi wɔ ne soɔ ɔne nkurɔfoɔ yerenom deda. Ɛba ne sɛe ɛna dwadie kɔ so wɔ Onyankopɔn fie. Ma menka nokorɛ nkyerɛ wo, adeɛ a woyɛ no ɛsɛ sɛ wode toto Nyame asɛm mu sɛ ɛbɛboa wo anaasɛ ɛmmoa wo. Ɛnɛ nnipa nam sum mu te sɛ anifirafoɔ. Ɔse onipa no kohintaae ɛfiri sɛ na wayɛ bɔne. Toa so. Ɔse na na onipa no ne ne yere kohintaae firi Awurade Nyankopɔn anim wɔ turo mu hɔ nnua mu. Ɛwɔ turo mu hɔ nom nnua no mu. Nnua no gyina hɔnom ma ahokyere abrabɔ. Sɛ obi firi Nyankoropɔn abrabɔ mu, obi firi Nyankopɔn asɛm mu, obi firi deɛ Nyame pɛ sɛ wɔyɛ mu a, deɛ Nyame ahyehyɛ, N'ahyɛdeɛ ne ne ne n'atemmudeɛ, ne nhyehyɛeɛ, wofiri ho pɛ a, woyera, wokɔdi nnua mu. Nnua no gyina hɔ ma abrabɔ a ɛyɛ den. Toa so. Na Awurade Nyankopɔn frɛɛ onipa no. Ɛnna Onyankopɔn frɛɛ onipa no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ onipa no sɛ. Ɛhefa na wowɔ? Na ɔse. Ɛnna ɔse. Metee wo nka. Mmerɛ a metee wo nka wɔ turo mu hɔ no, mesuroeɛ. Ɛfiri sɛ meda adagya. Ɛfiri sɛ me meda adagya. Yɛhwɛ asɛm wɔ Genesis chapter three verse twenty two to twenty four. Eti na me ne woka nyinaa ne sɛ adeɛ a wɔ nipa bɛyɛ a ɛyɛ bɔne tia Nyankopɔn no ɛtwe nipa no firi Nyame nan ase. Deɛ w'abrɛbɔ a wobɔ kyerɛ nyinaa ne sɛ worepam wo ho afiri Nyankopɔn ahennie mu. Me nua dɔfoɔ, mma yɛnnaadaa wo sɛ bɔ bra bi a wopɛ na wobɛnya heaven akɔ. Mma yɛnnaadaa wo sɛ deɛ onipa bɛyɛ biara Nyankopɔn bɛhu no mmɔbɔ. Mma yɛnnaadaa wo sɛ wo bɔne no a woyɛ no, ɛno nti na Yesu wuiɛ nti tena bɔne mu na yɛ bɔne. Ɛna ɛno nti na mebaeɛ, sɛ meba bɛbue bɔne so akatua de akyerɛ wo. Onyankoropɔn hunu sɛ Onipa yɛ bɔne a, owuo na ɔbɛwuo. Onipa ayɛ bɔne atia Nyankopɔn. Onipa n'ankasa akɔ akɔhinta Onyankopɔn anim. Wa, Onyankopɔn apam onipa no afiri Ne nkyɛn. Yɛnhwɛ saa asɛm no, deɛ ɛsiiɛ, Genesis Na chapter Awurade twenty, verse Nyankopɔn twenty-two, kaa sɛ, twenty-four. Aha. Hwɛ, onipa no ayɛ sɛ yɛn mu, yɛn mu, yɛn mu baako. Ɔse, na Onyankopɔn kaa sɛ, Onipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako. Ɔse, hunu papa ne bɔne. Wahunu papa, ɛna wahunu bɔne. Na afei deɛ. Na afei deɛ. Ɛbɛyɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ. Na wantere wantere ne nsa. Na wantere ne nsa. Ante nkɔ nkɔte nkwadua no. Ɛnni na wantena ase daa nti no. Awurade Nyankopɔn tuu ne firi Eden turo mu hɔ. Ɛna Nyankopɔn tuu ne firi Eden turo mu hɔ. Ɔnkɔdɔ asase a ɔfaa no firi mu. Sɛ ɔnkɔ nkɔdɔ asase a ɔyii ne firi mu. Na ɔpamoo onipa no. Adeɛ a yɛfrɛ no owuo Ɛnyɛ sɛ, mepakyɛw tie me, onipa akata n'ani na yɛafa amu no akosie, ɛnyɛ ɛno ne owuo ho asɛm a yɛreka. Owuo gyina hɔnom ma sɛ onipa afiri Nyankopɔn anim. Onyankopɔn ne nipa ntam wɔatete. Enti wokae twerɛsɛm a, Bible sɛ mmerɛ onipa kɔdi aduaba no, onipa no ankasa kɔhintaeɛ deɛ ɛdi kan. Bible no nso ma yɛte aseɛ sɛ Mmerɛ a onipa di aduaba no, Onyankopɔn pam no firi n'anim, ɔpam no firi ɛyɛ n'agyapadeɛ mu. Bɔne akatua ne owuo. Owuo ne sɛ wofiri Nyame nkwa mu na woyera. Owuo gyina hɔ ma ɔyera. Obi bisa sɛ na adɛn nti na Adam ne ne yere Hawa dii aduaba no wɔn anwu. Ɛnyɛ saa owuo no asɛm na wɔka. owu a wɔreka ho asɛm no yɛ sɛ onipa bɛfiri Nyankopɔn anim. Ɛno ne owuo. Ɔpam no firi n'anim. Enti adɛn nti na na deɛ wɔayɛ adwene yɛ sɛ onipa bɛyɛ bɔne na Onyankopɔn mpam yɛn na still a yɛbɛtumi agyina Nyankopɔn anim? Ɛnyɛ yie. Yɛhwɛ asɛm bi wɔ Genesis chapter six verse five to nine. Ɛnam ɛkyerɛ wɔ bɔne ase, bɔne, bɔne, ɛne so akatua. Eti deɛ edi kan, onipa yɛ bɔne no, ɔno ankasa kɔ hintae. Deɛ ɛtɔ so mmienu, onipa yɛ bɔne, Nyankopɔn pam no efiri ɛyɛ Eden turo no mu maa no kɔɔ asaase a oyii no firi mu no mu. Yɛhwɛ mmerɛ a bɔne toa soɔ no deɛ esii yɛ. Genesis six five to nine. Na Awura, na Awurade hunuu sɛ nnipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so. Na ɔnim sɛ wɔpam nnipa afiri adi nti onipa bɛhunu nyansa asan abɔ ɔno Awurade nkyɛn, onipa amma ne nkyɛn. Afei deɛ bɔne no adɔɔso. Toa so. Na wɔn akoma mu adwene yɛ, yɛ, nyinaa yɛ bɔne nko daa. Na wɔn akoma mu nneɛma yɛ, mɛsɛe no, Yɛnkɔku no, yɛ menkɔgye ne yere, kyerɛ sɛ, sika a mɛnya nti, ma memfa mogya nkɔ. Onipa akoma mu nsɛm nyinaa yɛ bɔne, ɛyɛ ɛyɛ bɔne adeɛ. Ɔpɛ sɛ onikadi nua no koraa na ɔne no te fie no, kakra a ɛbi koraa bɔ ne ba no, na anka yɛaka sɛ, kyerɛ sɛ, ne nua no de ne ba no akɔyɛ biribi. Sɛ sɛ ɔpɛ sɛ animguaseɛ to nipa no, nipa a ɔne no di dwa, wonim sɛ ne dwadeɛ nti wonam nnuro so wobɛnya no, anka ɔno nko ɔbɛtena dwa mu anom a, anka taazee koraa anka wonnya, wotwe ne dɔm nyinaa de ba de ba wo nkyɛn. W'asɔfoɔ a wonam soɔ nyinaa no, nsɛm a woka nyinaa ne sɛ, yɛngu wo nua no dwa no, na yɛmfa dua no dwa no mfa mma wo. Ɛbɛyɛ dɛn na woanya nkwa? Wosɔre a wo nso yɛ asɔre panin. Wosɔre a wo nso yɛ ɔsomfo baa, wo na wosiesie asɔredan, nanso wo dwumadie ne deɛ woyɛ biara yɛ bɔne tia Awurade Nyankopɔn. Adeɛ a onipa nim yɛ yɛ sɛ wotiatia Nyankopɔn mmara so. Bible se onipa nsusuiɛ nyinaa yɛ bɔne. Toa so. Ɔse, Na Awurade nuu ne ho sɛ ɔyɔɔ onipa wɔ asase so. Ɛhɔ na Nyankopɔn nuu ne ho sɛ ɔyɛɛ nipa wɔ asase so. Na ɛyɛɛ no ya n'akoma mu. Ɛyɛɛ Nyankopɔn ya wɔ n'akoma mu, deɛ ɔbɔɔ soro ne asaase, ɔnyaa ahonu, ɛfiri sɛ wabɔ adeɛ a ɛnni kwan sɛ nka ɔwɔ, wanu ne ho sɛ ɔyɛ nnipa, na ɛbɛntira bɔne. Enti ɛnnɛ no, medwene ho a mente aseɛ, ɛdeɛn nti na ɛnnɛ nnipa te bɔne mu tete nsɔre dɛm? Ɛsa ɛrepagyapagya nnwom. Kyerɛ sɛ, ɛs, ɛsa, kyerɛ sɛ, wokɔ na adebɔnyɛfoɔ gu asɔredan mu redi asa a, asɛ, asɛ, asɛ, asɛ yɛatwerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu. Kyerɛ sɛ, wɔredi asa a, asɛ wɔde rehuru Nyankopɔn bo. Nnipa kɔhinta Nyame ɛfiri sɛ wɔayɛ bɔne. Ɛnnɛ deɛ, yɛde bɔne no kɔ Nyame anim kɔdi asa ka ho. Eti nipa bebree bɛyɛ wɔ hɔnom a before sɛ wɔbɛkɔ asɔre na wɔn nyare. But ɛnɛ ɔde ne ho kɔ dɔ mu asɔre ɔka ɔsɛ sɛ wɔkɔ asɔre no yadeɛ ɛna ɔyare yadeɛ bɔ no nyina to dɛm ne bɛ nkyerɛ deɛ nkyerɛ ne sɛ ɔbɔ ne a woyɛ no nyina akyi wo sɛ ɛhunu nyame bo ɛka ho onipa ayera onipa brabɔ adane ɛna asɛm a me ne wo kan no to aso. Nso no, na Awurade ka sɛ. Ɛnna Awurade kaa sɛ. Mɛpepa nnipa a mebɔɔ wɔn. Ɔbɛpepa nnipa. Mepepaa nnipa firii Eden turo mu, mepam wɔn. Seesei deɛ, bɔ a mebɔɔ wɔn, asase no koraa a meyii wɔn firii soɔ no, mepɛ sɛ mepepa nnipa. Mɛpepa wɔn. Mɛpepa nnipa nyinaa. Afiri asase anim. Afiri asase anim. Ɛfiri nnipa so kɔsi mmoa. Ɛfiri nnipa so kɔsi. Ne mmoa a wɔwea. Mmoa a wɔwea. Ne ewiem nnomaa. Ɛne ewiem nnomaa nyinaa, mepepa wɔn nyinaa. Sɛ manu me ho. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn nim ne ho sɛ wɔyɔɔ wɔn. But biribi sii yɛn saa mmerɛ no. Ɛyɛ a na yɛn adwene yɛ sɛ adom hyɛ aseɛ firi Yesu Kristo so. Yesu Kristo de adom de abɔ adom so abrɛ yɛn. Nanso na adom wɔ hɔ dada. Ɛnti ɔse ɔno na ɔde adom abɔ adom a ɔdi kan de ama yɛn no. Kae John hɔnom. Wobɛhunu sɛ ɔdi kan de adom no ama yɛn. Ɛna Yesu de adom foforɔ bi aba abɛbɔ adom so. Yɛnhwɛ deɛ ɛto, deɛ ɛsii yɛ. Verse eight. Verse eight, ɔse, Na Noah deɛ. Na Noah deɛ. Onyaa adom Awurade anim. Onyaa adom Awurade anim. Ɛnnɛ, asɛm a me ne wo reka nyinaa no no, adeɛ a ɛbɛma nipa anya nkwa a, ɛyɛ adom. Afei na onipa reba abɛnya nkwa, sɛdeɛ Noah nyaa nkwa no, Noah deɛ onyaa adom wɔ Awurade ani. Na nnipa nya adom wie a, ɛno yɛn deɛ kɛse yɛ yɛkete yɛ yɛwɔ adom mmerɛ no mu, ne saa nti yɛtumi yɛ deɛ yɛpɛ. Onipa nya adom wie a, deɛ bɛn na ɛwɔ sɛ wɔyɛ? Verse 9. Wɔse, Yeinom, yeinom ne Noa awoɔ ntɔtɔsoɔ. Wei ne Noa awoɔ ntɔtɔsoɔ. Noa yɛ onipa tenenee. Noa deɛ mmerɛ Noa nya adom nyinaa ne sɛ na ɔyɛ nipa tenenee. A ɔyɛ pɛ. A ɔyɛ pɛ. Wɔ ne berɛ so. Kaba. Ɛwɔ ne berɛ so. Nipa mu. Ah. Wɔ ne berɛ so nipa mu. Ɛwɔ nipa mu. Noa ne Onyankopɔn na ɛnantee. Na Noa ne Nyankopɔn na ɛnam. Enti sɛ wonya adom wɔ Nyame anim a, ɛwɔ sɛ wo ne Nyankopɔn nante. Ɛwɔ sɛ wo twe wo ho firi ewiase no mu akɔnɔdeɛ ho. Ɛwɔ sɛ wo fa Nyankopɔn kwan so. Sɛ yɛtu wo fo sɛ, yɛ nea wo pɛ, na deɛ wo pɛ no wo yɛ na me bɛ hu wo mmɔbɔ a, ɛyɛ atorosɛm. Yesu kaa sɛ, wɔse bebree na ɔbɛfrɛ wɔn na kakra bi na ɔbɛyi wɔn, ketewa bi na ɔbɛyi wɔn no, adɛn nti na ketewa bi na ɔbɛyi wɔn? Bisa wo ho saa asɛm no. Asɛ kyerɛ sɛ nnipa bebrebee wɔte bɔne mu no, yɛbɛbɔ wɔn aba so. Ɔdebɔneyɛni a ɔno te asɔredɛm a ɔnsakyera n'adwene a, yɛrebɔ no aba so sɛ ɔbɛnya aburokyire akɔ, yɛrebɔ no aba so sɛ ɔbɛnya sika, bɛnya yiedie. Abasobɔdeɛ no, ɛfiri hefa? Bisa ho, Sɛ worepɛ nkwa di a, me nsɛm a meka no, ɛwɔ sɛ wutie nsɛm na ade bɔ wo bra? Holy Zion Ministries International ni, na nsɛm a yɛne wo reka nyinaa ne sɛ, Bɔne akatua yɛ owuo. Obi nyɛ bɔne na wɔnkɔnya nkwa. Enti adom na gye Noa. Yɛntoa so, yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Romans chapter 5 verse 17 to 21. Ɔse, na sɛ ɛnam ɔbaakofoɔ no so na owuo de ɔbaakofoɔ no mfomsoɔ dii hene a. Sɛ owuo nam baakofoɔ mfomsoɔ so, Adam ne ne yere Hawa, so abɛdi hene wɔ nnipa mu deɛ a. Wɔn a wɔn a wɔanya adom ne tenenee akyɛdeɛ a ɛboro so no nam ɔbaakofoɔ so. Ɔse wɔn a Ɔse wɔn a wɔanya adom ne tenenee akyɛdeɛ. Aha, wɔn a wɔanya adom ne tenenee a, ma me nka asɛm nkyerɛ wo. Adom no akyi no, Onyankopɔn de tenenee kyɛ Ne mma. Tie me. Wonya adom no wie a, adeɛ a Ɔde kyɛ wo yɛ tenenee. Da biara meka kyerɛ me mma no sɛ, onipa ntumi mfa ɔno ankasa ne pɛ mmɔ tenenee abrabɔ, ɛnyɛ yie. Ɛno nti na obi wɔ tumi ka sɛ, Mepɛ sɛ megyae bɔne yɛ nso mentumi. Mayɛ deɛ mɛtumi bia sɛ mɛgyae bɔne yɛ, mentumi. Wontumi da. Deɛ nti a wontumi da nyinaa ne sɛ, w'abrabɔ a wobɔ ne deɛ woyɛ no, wode w'ahoɔden na wopɛ sɛ wogyae bɔne no. But Bible nso ka asɛm, ɔse, sɛ wɔamfiri soro amfa amma obi a, obi ntumi nyɛ ho hwee. Ne saa nti, ɛwɔ sɛ wonya tenenee akyɛdeɛ no adom akyi, wobɔ tenenee abrabɔ. Toa so. Ɔse, Na wɔn a wɔnam adom ne tenenee akyɛdeɛ a ɛboro so no nam ɔbaako no, Yesu Kristo, so bɛdi ahene. Yɛnam Yesu Kristo adom ne ne tenenee akyɛdeɛ no so. Bɛdi ahene. Ɛnyɛ adom nko ara o, Tenenee ka ho, tenenee, tenenee. Sɛ wose Awurade Nyankopɔn adom wo, wayi wo afiri bɔne mu a, dɛn nti na ɛwɔ sɛ wosan tena bɔne no mu? Ɛyɛ asɛm a ɛsɛ sɛ wobisa wo ho. Sɛ wose Onyankropɔn, wapepa wo mmaratoɔ deɛ a, dɛn nti na ɛwɔ sɛ wosan kɔtena mmaratoɔ no mu? Wɔse wɔn a owuo no firi wɔn so Adom nti, wɔnam trenee akyɛdeɛ no so bɛdi ahene wɔ nkwa mu. Toa so. Wɔ nkwa mu, nkwa mmom. Aha. Wɔse, Enti, enti afei. Enti afei. Sɛdeɛ af, af, afebuo nam ɔbaako foɔ. Sɛdeɛ afobuo nam baako so na ɛde baeɛ no. Mfomsoɔ so baa nnipa nyinaa so no. Saa. Saa ara nso so na nkwa bem buo ɛbɛnam ɔbaakofoɔ tenenee soɔ ɛbɛba nnipa nyinaa soɔ ɛno no ka amen kɛseɛ paa tie deɛ mene wo ka no deɛ mene wo ka nyinaa ne sɛ onipa bɛnya nkwa a ɛmfiri ɔno ankasa ɛyɛ adom na adom no akyi no tenenee wɔ hɔ ɛhɔ nom asɔfoɔ no nka hɔ nka hɔ ne nka hɔ Ɛyɛ adom all right. Adom gyina hɔ ma ade a onipa ammrɛ na ne nsa aka. Adom gyina hɔ ma ade a onipa anya ho adwuma na yɛde akyɛ no. Nanso so adom no akyi no yɛwɔ adwuma a ɛsɛ woyɛ, ɛno ne yɛ tenenee. Sɔfo toa so. Ɔse, Na sɛdeɛ nnipa bebree no nam onipa baako so asoɔden so bɛyɛɛ nnebɔneyɛfoɔ no, sɛ nso bebree no nam ɔbaakofoɔ no setie so bɛyɛ ateneneefoɔ ne no. Na mmara no deɛ, ɛbaa sɛ mfomsoɔ no nnɔɔso. Mmara baa sɛ mfomsoɔ bɛdɔɔso. Na deɛ bɔne adɔɔso no. Na baabi a bɔne adɔɔso no, nipa a bɔne bebree wɔ ne ho no. Adom aboro so akyɛ ne soɔ. Ɛhɔ na adom nso so aboro soɔ akyɛ ne soɔ. Me nua dɔfo a wutie me, me maame, me papa, sɔfo a wutie me, asɔreba a wutie me, asɔre panyin a wutie me, mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ, sɛ wose woanya adom deɛ a, adom no deɛ wo nsa aka. Yɛwɔ adwuma a ɛwɔ sɛ woyɛ de ka adom no ho. Yɛwɔ adwuma a ɛwɔ sɛ woyɛ. Meka nokorɛ na ɛkyerɛ wo. Ɛma yɛnnaadaa mo sɛ deɛ onipa yɛ biara no, ɛtene wɔ Nyame anim, ɛfiri sɛ Yesu abɛwu.

bɔne wɔ ne ho no, owuo na ɔbɛwuo. Owuo a ɔbɛwuo no nyɛ sɛ nnipa no bɛkata n'ani o, mepaakyɛw. Owuo a ɔbɛwuo ne sɛ ne ntam, ɔne Nyankropɔn nsɛm ne ɔne Nyankropɔn ntam nkitahodie bɛyera. Awurade bɛpam no afiri n'anim, ɔnnya nkwa. Na sɛdeɛ bɔne di hene owuo mu no, Sɛdeɛ bɔne di adom hene owuo nso mu no, nam tenenee so adi hene. adom nso so nam tenenee so Adi hene. adi. afa afa yɛn Awurade Yesu Kristo so kɔ daa nkwa mu. Ɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo so na ɛde yɛn kɔ daa nkwa mu. Yɛn nsa nkae verse chapter six verse one to fourteen. Ɔsi enti afei yɛbɛka sɛn? Yɛbɛka sɛn? Ɔsi yɛn tena bɔne mu. Sɛsɛ yɛsi yɛn nya adom deɛ a yɛn tena bɔne mu. Na adom no nnɔɔso. Na adom no nnɔɔso anaa? Ɔsi dabi da. Dabi da. Ɔsi yɛn a yɛn mpare yɛn. Yɛn a yɛn wu ama bɔne no. Yɛn a yɛabɔ yɛn asu akɔ tenenee mu no, yɛn a yɛanya nkwa, yɛn a yɛkɔ asɔre no, ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛsan atena ase wɔ bɔne mu? Bisa ho, Wo se woanya adwensakyera? Adɛn nti na wobɔ adwaman? Adɛn nti na wonam nnuru so? Adɛn nti na woyɛ deɛ wopɛ? Obi a wanya adwensakyera paa nie. Deɛ wopɛ na woyɛ. Obi a wanya adwensakyera paa nie. W'abrabɔ a wobɔ yɛ bɔne. Bɔne anam a ɔtuo na nipa tuo. Wɔsi wɔde wɔn akoma ɛkɔ akyirikyiri, wɔde wɔn ano faafa sɔre ne Awurade Nyankoropɔn kwa. Ne sɛ atiaba deɛ onipa ɛpɛ sɛ nyame yɛ ma no ne nsa nka. Yesu Kristo sɛ deɛ mobɛbisa no wɔ me din bi a mɛyɛ ama mo. Adɛn nti na wɔbɔ mpaeɛ a bɔ a bɔ a bɔ a bɔ a wɔn nsa nka bɔne wɔn ho ntira. Wokae twerɛsɛm no a, John chapter 9 verse 31, ɔse na yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie nnebɔneyɛni. Enti wo bɔne a woyɛ ne deɛ woyɛ no Awurade mfii wo, ɔntie wo, deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ wo no no, ɔmmua wo. Dane wo ho! Ka amen kɛseɛ paa. Dane wo ho na bɛ Nyankropɔn anim na Awurade Nyankropɔn nam adom no so bɛboa wo. Yɛn nsa aka adom no awie. Woafa Yesu sɛ ɔkra gyenkwa. Ɛdeɛ bɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ? Toa so. Ɔse, Anaasɛ monnim sɛ. Anaasɛ monnim sɛ. Yɛn mu dodoɔ a wɔbɔɔ yɛn asu kɔɔ Kristo mu. Yɛn a yɛabɔ yɛn asu akɔ Kristo mu no. Wɔbɔɔ yɛn asu kɔɔ ne wuo mu. Yɛbɔ yɛn asu, yɛde wo wuraa nsuo no mu no, yɛbɔɔ wo asu kɔɔ ne wuo mu.

wɔ ne ne sɔreɛ nsɛsoɔ no so. Sɛ yɛyɛ wɔn a yɛne no abom awuo deɛ a, yɛne no abom nso asɔre. Toa so sɔfo. Ɔse, ɔse, na yɛne wɔn a wɔne no sɔre nsɛsoɔ nso abom korɔ korɔ. Aha. Na yɛnim yei sɛ wabɔ yɛn nnipadua dada no ne no asɛnnua mu. Aha. Na bɔne no Na bɔne nipadua nwu, na yɛansom bɔne bio. Tie, ɔse wabɔ yɛn asɛndua mu, yɛne Kristo, yɛn nipadua no yɛabɔ no asɛndua mu. Enti yɛntena Kristosom mu mmɔ adwaman bɔ nipadua no asɛnnua mu. Yesu kaa sɛ, Nni adwene nkɔɔ so. Yesu Kristo see, Sɛ obi pɛ sɛ ɔdi m'akyi a, ɔmfa ɔno ankasa n'asɛnnua mfa nto ne kɔn ho nni m'akyi, na yɛnkɔbɔ n'asɛnnua mu sɛdeɛ meyɛ bɔɔ m'asɛnnua mu no. Enti ɛwɔ sɛ woyi bɔne akwaa, ɛwɔ sɛ woyi bɔne firi wo nipadua mu, ɛwɔ sɛ wogyae bɔne no a wodie no, ɛwɔ sɛ aniberɛ da a ɛde bɛwɔ afa no ɛyera, ɛwɔ sɛ bɛyiyɛ tumi a ɛkita woɔ no, Wopɛ ano asɛm na woka. Ɛwɔ sɛ bosom a wokɔ soɔ no wogya yɛ. Ɛwɔ sɛ nkurɔfoɔ kunu ne nkurɔfoɔ yerenom a wɔatu agu wɔn soɔ no wogyae saa abrabɔ no. Ɛwɔ sɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ ma Nyankopɔn no, ɛno na ɛwɔ sɛ wode w'adwene kɔ soɔ. Ɛnɛ nnipa ayera ɛne ɛtete nsɔredɛm. ɛna yɛ sɛ yɛ deɛ pɛ ɛna mpa yɛ na yɛabɔ abɔ abɔ abɔ abɔ meka no kɔrɛ kyerɛ wo awurade ntie de bɔ yɛni mpa bɔ mpa yɛ awurade tie wɔ de bɔ yɛni hɔ ɛyɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔmfa wo bɔne nkyɛ wo wobɛtumi nya biribi afiri nyankopɔn hɔ deɛ wobɛnya afiri nyankopɔn hɔ nyina yɛ adeɛ baako pɛ ɛyɛ mɔborɔ hunu ɛwɔ sɛ ohun mɔbɔ Ɛyɛ mmɔborɔhunu a ɛsɛ Awurade Nyankopɔn hu mmɔbɔ. Ne sɛ nti deɛ mene woka nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ wodane wo ho. You have to change yourself. Ɛwɔ sɛ wodane deɛ woyɛ biara. Ɛwɔ sɛ woyi biribiara firi w'akwan mu. Meka nokorɛ kyerɛ ma mo mma asɔfoɔ ne nnaadaeɛ. Sɛ bɔne wɔ nipa ho a, ɔntumi nsɔ Nyame ani. Sɛ Yesu Kristo bɔne baa ne ho no, sɛ Onyankopɔn poo no pam ne firi n'anim deɛ a, ɛbɛyɛ dɛn na wo bɔne ba wo a Onyankopɔn bɛgye watum? Mensi so biem. Bible sɛ Yesu ka sɛ mɔ se, me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na wapaa me? Sɛ Nyankopɔn paa Yesu deɛ a, ɛbɛyɛ dɛn na Nyankoropɔn mpa wo? Bisa ho, Ɛbɛyɛ na wɔmpaw wɔ abrɛ koro a wobɔ adwaman? Wonim sɛ asɔre a wokɔ ne sɔfo na ɛtwe mpena? Woda so te asɔre no mu? Ɛdeɛ bɛn nti na nnipa ani gye bɔne ho sene tenenee? Wɔse, yɛbɔ yɛne Yesu asɛnduam, yɛn nipadua no, yɛabɔ yɛne Yesu asɛnduam. Ebia na yɛn dɛ atwa to a wotie asɛm a mede brɛ wo yi. Ebia na atwa mu a wonte asɛm yi. Wonnim deɛ ɛbɛsi anwummerɛ, ebia wo da a wonsɔre, ɛno nti na Awurade asoma me sɛ memmɛka asɛm wei nkyerɛ wo, na nya nkwagyeɛ. Wobɛyɛ w'adwene sɛ wontie asɛm yi, nanso asɛm wei amfiri w'akoma mu da. Awurade bɛfa asɛm wei so ɛnnɛ anwummerɛ, ɔbɛkaekae w'asɛm wei. Ɛnnɛ sɛ wokaa w'ano too mu a, asɛm wei na ɛbɛba w'adwene mu, ɛfiri sɛ Awurade Nyankopɔn pɛ sɛ ɔgye wo kra nkwa. You may decide not to listen to me, but you will never forget these words. Onipa ani gye bɔne ho sene tenenee. Yɛne Yesu Kristo yɛabɔ yɛ asɛnnua bɔne mu. Toa so. Ɔse sesi no, na yɛnim yei sɛ. Na yɛnim yei sɛ. Wɔabɔ yɛn nipadua dadaa ne no asɛnnua mu. Wɔabɔ yɛn nipadua dadaa ne ne Yesu Kristo, wɔabɔ yɛn asɛnnua mu. Enti sɛ obi ba Kristo mu a, ɛwɔ sɛ nipadua dadaa no firi hɔ oo. Enti adɛn nti na woakɔ Pentecost mfeɛ dodoɔ yi? Adɛn nti na wokɔ Presby mfeɛ dodoɔ yi? Woyɛ Holy Zion ni, woyɛ Anglican ni, woyɛ Roman ni, nanso wo bɔne a na wote mu ansa na woreba Kristo mu no, ɛno ara na ada so yɛ. Deɛ woreyɛ ara na wogu so yɛ. Deɛ bɛn nti na? Bisa ho. bisa ho wɔbɔ yɛn ne yesu kristo asɛnnua mu nipadua dada no wɔyi afi hɔ toa so ɔse sɛ bɔne no bɔne bɔne no nwu bɔne ne nipadua no nwu sɛ bɔne nipadua nwu na yɛansom bɔne bi sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnsom bɔne biem nnipa bebree ɛsom bɔne a tete nsɔre dan deɛ ɛyɛ me ya wode wo se wo wode wo sɛ wo se wo nkɔ asɔre deɛ nyame no ni case na mmom deɛ ɛyɛ ne sɛ duru kwasia da a yɛn nyinaa yɛgu nsɔre dan mu yɛn nyinaa nanso so yɛn nyinaa so so ati bɔne mu adɛn adɛn wodwene ho a wonte aseɛ Asɔredan mu hɔ. Kɔ panin kɔhwɛ asɔredan mu hɔ. Kɔ no kɔhwɛ hɔ. Nneɛma a ɛkɔ so wɔ asɔredan mu hɔ. Bɔne a yɛnyɛ no abɔnten po asɔredan mu na ɛkɔ so. Yɛadane asɔre no fashion. Kyerɛ sɛ wɔnya n'ataade a na sɛ wadrɛse no akɔtena asɔre dɛm. Ɛnɛ sɛ ɔbaa kɔ asɔre no wɔpɔn a asɛ wɔfiri ahyɛwe line ɛna wɔba. asɛ oyi oyi asɛ oye gyentere ni m'asɛm a meka sɛ wobɛgye m'akyinyi a kwasi adaduru a kɔgyina asɔredan bi a ɛm ɛ ɛ youth wɔ mu paa kɔgyina hɔ na hwɛ dress wɔn de wɔn de kɔ wɔn de kɔ asɔredan mu ɛne dress wɔn de pie kyɛ sɛ ne sisi akyi nyinaa gu hɔ wasɛ apuruto sɛ ɛsɛ wɔ asɔredan mu hɔ kyɛ sɛ wɔyi nyankopɔn ahi Nneɛma a Nyankopɔn mpɛ, Nyame akyiwadeɛ, ɛna yɛyɛ ne nsɔre dɛm. Yɛwie ase yɛ Nyame ma. Ɛna Awurade sɛ soa me sɛ mɛka saa asɛm wei nkyerɛ wo. Me deɛ mayɛ m'afa mu deɛ sɛ menka nkyerɛ wo sɛ adeɛ a woyɛ no ɛde wo sɛyɛ na ɛbɛba. Ade a woyɛ no, Awurade Nyankopɔn ani nnye deɛ woyɛ no ho. Ade a woyɛ no, Awurade abu wo fɔ wɔ deɛ woyɛ no mu. Ɛwɔ sɛ wodane wo ho, dane wo ho, dane wo ho, dane wo ho, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya nkwa. Nhwɛ nnipa dodoɔ akyi nkɔyɛ bɔne. Yɛnni nnipa dodoɔ akyi nkɔyɛ bɔne. Ɛnka nkyerɛ me sɛ, me deɛ, m'asɔre a mekɔ deɛ, deɛ yɛpɛ ne yɛyɛ, ɛfiri sɛ, asɔre mfa nnipa nkɔ heaven. Wonkae kyerɛwsɛm no anaa? Wokae Revelation chapter 21 verse number 22 a wɔse na wɔahunu asɔredan biara wɔ soro ahemman no mu, na mmom Onyankopɔn, Awurade Nyankopɔn, ne Oguammaa no ne n'asɔredan. Pentecost ni heaven. Presby ni heaven. Holy Zion ni heaven. Roman ni heaven. W'asɔre a wokɔ CCC ni heaven. Deɛ woyɛ ni heaven. Deɛ wɔ heaven. Mediation ni heaven. Na mmom deɛ wɔ heaven. Yɛ Awurade Nyankopɔn ateneneefoɔ. Seesei berɛ a wobrɛ yi, anɔpa yi, wosɔre ahomakye koraa na wokɔɔ dwa mu akɔ bɔɔl a, sɛ wokɔɔ so amee so a, kyerɛ sɛ baabi a wokɔɔyɛ ahomakye nna koraa wonna bi. Berɛ berɛ a wobrɛ nyina, nna koro pɛ wobɛgyae ne nyina agu hɔ. Wobrɛ ne nyinaa bɛyɛ kwa. Na wogyae ne nyinaa gu hɔnom a, na yɛbisa wo abrabɔ a wobɛbɔɔ yɛn no a, asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ Awurade? Bisa ho. Yɛde adom ɛna adom ɛna adom ɛna adom na yɛte bɔne mu ɛna adom na yɛte bɔne mu deɛ yɛpɛ na yɛyɛ deɛ yɛpɛ na yɛyɛ yɛn nsa kyerɛ yɛn adwene yɛte nsɔre dɛm. Wo so na yɛ worship wɔ asɔre dɛm. Hwɛ mmɛma dodoɔ a ɛfa wo da koro. Wo so so wo so so wo so so wo yɛ worship a. Sɛ kyerɛ w'adwen. Yɛn yi adom sɛm no na yɛn fa tene ne nka adom ne ho. Me susu biom, yɛnni adom nko ara no, yɛnyi saa adom no nko ara ho asɛm no a yɛretie no mfiri hɔ, na yɛmfa tenenee nka adom no ho. Meka nokorɛ no kyerɛ wo, adom nni hɔ a obi nnya nkwa, nanso tenenee nni hɔ a obi, nipa ayera. Sɛ tenenee nni hɔ a nipa ayera. ne sɛ nti dane wo ho dane wo ho awurade asoma me sɛ ne mɛka saa asɛmpo nkyerɛ dane wo ho yesu su nipa yera nipa wu kyɛ sɛ ne wu ɔbɛwu yɛ no ɛyɛ kwa meka no kɔ no kyerɛ wo nsɔre adɔɔso bɔne nso adɔɔso Obi tumi hwɛ Kristoni bi saa, ebi wɔ hɔ koraa ɔsɔfoɔ, otumi hwɛ no saa, ɔse, ah, seesei pa na Kristosom te a, sei na mekɔ asɔre abɛyɛ deɛ na asɔre koraa menya nkɔ. Wo, wo sɛ pam nipa firi asɔre dɛn? Dane ho. Dane ho. Papa to aso. Nson no, ɔse, ɛfiri sɛ deɛ wawuo no, wɔabu no bem afiri bɔne ho. Sɛ wawuo, wawu deɛ a, Wabu because yɛne Yesu abom mu awu deɛ a, ɛne wabu yɛ bem wɔ bɔne ho. Enti wabu yɛ bem deɛ a, deɛ bɛn nti na wo sɛ kɔto bɔne no mu? Tie me o, menka nkyerɛ wo sɛ nnipa nyɛ mfomsoɔ. Yɛwɔ bɔne, bɔne yɛ adeɛ a onipa ɛnam boapayɛ so ɛyɛ. Yɛwɔ mfomsoɔ, ɛyɛ adeɛ a nnipa ni kura ni soɔ. Enti David kaa sɛ, bɔ sɛ Awurade, yi me firi bɔne a Ahintame na ɛwɔ bɔne a nipa boapa yɛ. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ ahinta nipa no. Ahinta nipa no. Yɛwɔ ɛno wɔ hɔ. Ɛno deɛ Awurade ka kyerɛ me sɛ, wonsrɛ yɛn mpo, ɔde kyɛ wo. Ɛfiri sɛ wo koraa wonnim sɛ woayɛ biribi saa. Ɛnna ɛwɔ bɔne a onipa ahyɛ da. Wonim sɛ bɛrima yi ɔwɔ okunu paa, wabɔ abɔso ɔgye obi kunu. Wowie yɛ wabɛgyina asɔre dɛn mu sɛ Awurade mfa nkyɛ wo. Kyɛ a wɔde kyɛ wo nyinaa akyi, ɛnna anwummerɛ wo san bɛkɔ akɔda bɛrima no nkyɛn fi sɛ wopɛ sika akɔtua wo dan ka. awurade hu nipa mɔbɔ ka amen kɛseɛ paa me deɛ maka deɛ yɛ akyerɛ wo bible sɛ deɛ onyankopɔn dɔ no na ɔka n'anim ɛna nipa nam kyɛ sɛ amanneɛ da nipa so nipa nenam ɛte sɛ anifirafoɔ problems ne dɔɔso ɔkata n'ani a na obi nna bɛda na ɛde adɛn nti na ɛne wo nna ɛfiri sɛ wo nso so wo ne nkurɔfoɔ ku no mu daa Mɛka nokorɛ akyerɛ wo. ne sɛ sɛ nam sɛ problems adɔɔso nti adiyifoɔ no nso afa advantage ɛna ɔmo bu nnipa fa soɔ ɛnyɛ asɛm ketewa kɔhwɛ asɔre dɛm o ɛnyɛ asɛm ketewa Kyerɛ sɛ, ɛkwan a yɛde nnipa mfa soɔ, yɛbu nnipa, te wɔn nhyira wɔ wiem, ɛna kɔtene ɛsoro, ɛna adeɛ adeɛ kyerɛ sɛ sikasɛm na yɛde, de, de, ɔde, ɔdebɔyɛni a ɔno ɔda amaneɛ mu a, yɛsan ma no akwankyerɛ sɛ wɔmfiri amaneɛ no mu. Ɛbɛ dɛ na ayɛ yie? Sɛ Nyankopɔn pow ɔno ankasa ne ho Yesu Kristo deɛ a, ɛbɛyɛ na wowɔ mpo. Hwan na ɛka kyerɛ sɛ wobɛtumi de w'afɔrebɔ a wobɔ n'asɔredɛm no adaadaa Nyankopɔn? Who told you that? Hwan na ɛka saa asɛm kyerɛ wo? Sɛ wo nneɛma a woyɛ no nti, w'asɔredɛm a wosiesie nti, wobɛnya nkwa. Hwan na ɛka kyerɛ sɛ asɔredɛm a woda nkɔyɛ adeɛ wɔ hɔ nti, wobɛnya nkwa? Hwan na ɛka kyerɛ me me sɛ Nyame asɛm a meka nti menya nkwa? Who told you that? Paul ka sɛ, ɔse, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso meka asɛm no wie a, I wouldn't be a castaway, menyera. Kyerɛ sɛ me nso mehwɛ m'akwan yie. Dane wo ho! Dane wo ho! Dane wo ho! Hwɛ, meyɛ diyifoɔ deɛ, problem bi a ɛda nipa so Awurade bɛfa me so ayi afiri hɔ. Nanso so Awurade mfa me so mmoa dibɔnyɛni. Mesi so biem. Problem bi a ɛda nipa so sɛ ɛyɛ yadeɛ, ɔhaw, amaneɛ. Ɛnyɛ adanseɛ nti na mebaa ha, mebaa sɛ mɛka Nyame asɛm akyerɛ wo. Bɛmpɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ adiyifoɔ no a wonam wɔn so sɛ wote bɔne mu

Da ne ho na hwɛ sɛ honhom no betumi abɛda a. Woda ne ho pɛ, Yesu bɛtena wo nipadua no mu. Honhom no mmra na ɔmmɛto Yesu sɛ ɔte wo nipadua na ɔsan ne wo nna. Nea ɛnhwɛ ɛnyɛ yie. Woka nkyerɛ no sɛ ɛhan ne hyerɛn sum mu, esum no anni ne so. Wo dwadie no a ɛyɛ basaa no, bosom ntumi mmoa wo. Da ne ho na pɛ diifoɔ bi a ɔka Nyame asɛm a ɔfiri Nyankopɔn nkyɛn kɔ. Sɛ Awurade ma wohu ne tumi a. W'abrabɔ bɛdane. Awadeɛ no bɛba. Yɛ ɛ ɛ ɛ yadeɛ no bɛyera. Me mahu obi a ɛ kyɛ nipa bebrebe wɔn sɛ wɔn wɔ diabetes. Awurade ka kyerɛ me yɛ sɛ ɛyɛ wie yɛ na ayera ayera nyɛ sɛ bi a ɛkɔ o ayera ayera. Obi a ɔba aburo wɔkyi ne visa Awurade de bɛ nanso so ɔnfa mma adebɔnyɛfoɔ. Meka no kɔrɛ kyerɛ wo ɔnfa mma wɔ abrɛ korɔ a wote bɔne mu. Dane wo ho. Dane wo ho. Ɛnyɛ w'adwene sɛ wokɔtɔ w'ayiri bi ama no aboa wo. Ɛmmoa wo. Ɔno odiyifoɔ no a ɔno ɔmfa Nyame kwan so, ɛno bɛtumi agye wo afiri Nyankopɔn abufuo mu. Ɛnyɛ yie, ɔno ankasa ɔda abufuo no mu bi. Ɛyɛ nnaadaa kwan. Wonim sɛ wokɔ adiyifoɔ no hɔ no, wonhu hwee. Wonim paa. Wonya wohu hwee kyɛ sɛ bɔhyɛ a yɛahyɛ wɔ ne nkɔmhyɛ ne nkuranhyɛ ɛna kyɛ sɛ yɛhyɛ wɔ a baako koraa mmaa mu. Deɛ bɛ ntira deɛ ntira ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔda ne ho ansa. Papa to aso. Ɔsɛ nwɔtwe no na sɛ yɛne Kristo awu a. Yɛgye di sɛ wɔne wɔne no bɛtena ase nso. Yɛne no bɛtena ase, efisɛ yɛne no abɔ mu awu toa so ma no. Nkorɔ no, na yenim sɛ Kristo a wonyanee no firii awufoɔ mu no renwu bio. Yɛnim sɛ Yesu a wɔanyane no afiri awufoɔ mu no, ɔnwu bio, nti yɛn nso yɛnwu. Owuo renni renni ne so bio. Owuo ntumi nni Yesu so, nti me nso so, owuo di me so a, ɛnyɛ yie. Yɛwɔ nkwa. Kaa me kɛseɛ paa. Hallelujah. Amen. Wo a watwe wo afiri bɔne ho no, wowɔ nkwa. Mpakyɛw, mamma sɛ mebɛbɔ w'abaso, na mmom mebaa sɛ mebɛka nokorɛ akyerɛ wo sɛ, woatwe wo ho deɛ wɔ nkwa. But sɛ wote hɔ yi, wo ne onua bi ho adeɛ hyɛ wo mu, wo ne obi yɛ aka, wo ne nipa koro a baako koraa yɛ aka a, woanno, wo, wo, woanyɛ ama wo nua no no, woanyɛ ama me, wo ne Kristo na ayɛ aka. Na ne Kristo ayɛ aka yi, ɛbɛyɛ dɛ na Kristo agye wo ama no ayɛ yie. Da no ho. Wonya wiase agyapadeɛ nyɛ no ahye no kra mfasoɔ bɛyɛ na wo so. Berɛ a yɛbrɛ sɛ yɛbɛhyɛ yɛn mma yi sɛ wohwɛ wo bɛ wohwɛ wohwɛ wo bɛ wohwɛ wo ba hwɛ wo ba na wo ba no ne kra firi ne nsa na wɔwu anaasɛ wo ba no antumi anya amfasodeɛ wɔ ɛyɛ berɛ a wobrɛ yɛ wɔ sukuu a wohwɛ no so a na sukuu no a wohwɛ no na amfasoɔ bɛyɛ na wɔ so Saa na ɛteɛ o, Onyankopɔn de wo aba wiase yi mu, ɔma wo aduane di, ɔhwɛ wo so, ɔyi wo firi ɔtamfo nsam, kyerɛ sɛ, ɔ, ɔpɛ sɛ wodane wo ho na wotie n'anom asɛm kɛkɛ. Woantumi antie emu baako koraa. Sɛ wuwu a, mfasoɔ bɛn na Onyankopɔn bɛnya afiri wo so? Toa so. Ɔse, Edu no, na deɛ ɔwuiɛ no, ɔwu maa bɔne prɛko, Na deɛ wɔte ase no, wɔte ase ma Nyankopɔn. Ne sɛ nti ɛwɔ sɛ yɛtena ase ma Awurade Nyankopɔn. Yɛntena ase mma bɛɛma no. Mepakyɛw paa, ɛntena ase mma ɔbaa no. Dabi, dabi, dabi, dabi. Ɛntena ase mma bɔne abrabɔ. Ɛmmoa wo. Toa so. Ɛ, ɛdu baako no, ɔse, Saa ara na mo nso mommu mo ho sɛ mo awu ama bɔne, na Sɛ. mote ase ma Nyankopɔn wɔ Yɛte Kristo ase, Yesu. efisɛ yɛawu ama bɔne. Toa so. Duba, Dumienu no, ɔse, Enti momma bɔne nni mo nipadua a ebewuo no mu hene, sɛ mobɛtena, sɛ mobɛtie mo a, na, n'akɔnnɔ mu. Mma bɔne ntra wo nipadua so nni bɔn nni nipadua no so hene. Sɛ mobɛtie, mobɛtie no n'akɔnnɔ mu. Sɛ yɛbɛtie bɔne no wɔ akɔnnɔ mu. Nso, mommfa mo honam akwaa mma bɔne sɛ amumuyɔ akɔnnɔdeɛ. Yɛmfa yɛn nipadua no nyɛ bɔne o, Kristoni, mfa nkɔyɛ bɔne, mfa mma bɔne, mfa mma adwaman, mfa mma akɔnkɔnsa, mfa mma adutoɔ, mfa mma abayie, mfa nyɛ saa nneɛma no mu biara. Mma bɔne a amumuyɔ akodeɛ. Mfa nyɛ bɔne ne amumuyɔ akodeɛ mfa ntia Nyankopɔn. na mmom. Na mmom, momfa mo ho mo ho mma Onyankopɔn sɛ wɔn a wɔfiri awufoɔ mu te ase. Yɛmfa yɛn ho mma Onyankropɔn sɛ yɛn a yɛawu asɔre. A yɛte ase. A yɛte ase. Ɛnnɛ Awurade somaa me sɛ memmɛka asɛm wei nkyerɛ wo. Hwɛ, ɛda a atemmuo ba no, wɔbɛkae wo asɛm wei, sɛ mesomaa me, me, me, me ba bi sɛ ɔmmɛka saa asɛm wei nkyerɛ wo, sɛ dane wo ho, dane wo ho, dane wo ho, dane wo ho. Awiefo te yɛ. Ɔse na momfa mo honam akwaa mma Onyankopɔn sɛ trenee akodeɛ. Sɛ yɛbɛyɛ trenee akodeɛ. Na bɔne renni mo so. Na bɔne rentumi nni wo so da. Enti wote bɔne mu sɛ woyɛ Nyame ba a, maame wodaadaa wo ho o. Na na yɛadaadaa Nyame a, yɛredaadaa yɛn ho. Yɛadaadaa nnipa a, yɛredaadaa Nyame. Kyerɛ sɛ nnaadaa no adɔɔso dodo. Na bɔne no nni mo so, ɛfiri sɛ. Na bɔne ntumi nni yɛn so. Monni mmara ase. Ɛfiri sɛ yɛnni mmara ase. Na mmom mowɔ adom ase. Nanso yɛsan wɔ adom ase. Amen. Ɛfiri sɛ bɔne ntumi nni yɛn so. Me nuanom, mepa kyɛw, wonni adom ase firi sɛ eh, wokɔ asɔre. Wowɔ adom ase firi sɛ bɔne ntumi nni nni wo so. Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Second Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. Enti bɔne, wokan Kyerɛwsɛm a ɔse, sɛ obi ba Kristo mu a, bɔne yera. Nipa no bɛyɛ abɔdeɛ foforɔ. Bɔne yera. Yɛntena bɔne mu nsa nsom Awurade o. Wokɔ bosom so kakra, wokɔ mpaebɔ kakra, woayera. Wodwa yi a wodie yi, wonim sɛ wɔ biribi a repetepete nneɛma no so, mfiri Awurade, woayera. nkurɔfoɔ gyidie a wɔwɔ wɔ wɔn muo yɛatɔ kaa de ama aberanteɛ yi sɛ ɔmfa nyɛ adwuma korɔ no na aberanteɛ de kaa ne mu nkurɔfoɔ yere na aberanteɛ yɛ kyɛ sɛ kyɛ sɛ wasene ne dua paa na ɔsi nkurɔfoɔ yere ho wayera Nyankopɔn boa wo ma wonya ababasodeɛ a wode nam mpaebɔ ase, ɛfiri sɛ ababaso no nwokoa ababaso no aduro biara ntumi nsa, ɛfiri sɛ nnome mu na woda. Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu, etire yɛ num, ne yimu yɛ du nson. Ɔsi sɛ, enti sɛ obi wɔ Kristo mu a, na nipa no abɛyɛ abɔdeɛ foforɔ, ne bɔne a na wɔyɛ no nyinaa atwam, hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforɔ. Na nneɛma yi nyinaa firi Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata nnipa. Na nneɛma no nyinaa firi Kristo mu. Ɛnam Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam ne ho no ho, na ɔde mpata som ama yɛn. Yɛ no. Ɛne sɛ, Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔrepata twe wiase fam ne ho. Enti nka obi ba asɔre na nka ɔyɛ Kristoni a, nka ɔne Yesu yɛ baako. Nanso ɛnnɛ nneɛma adane. Nnoɔma adane wɔ asɔredɛm mu o, nnoɔma adane wɔ w'abrabɔ mu, wonim paa sɛ woyɛ debɔnyɛni, wonim paa sɛ deɛ woyɛ nyɛ, wohyɛ da paa na woyɛ saa nnoɔma no. W'aduane a wonoa no, wonim sɛ yɛde ma wo koraa sɛ di a wontumi nni, firi sɛ wonim nneɛma a wode afrɛfra. Ɛdeɛ bɛn na nnipa agyiri wɔ wiase yi a yɛretwa mu yie yi? Yɛretwa wiase mu kɛkɛ. Ɛdeɛ bɛn na yɛregyeɛ? Ɛdeɛ bɛn na yɛregyeɛ? Sakyera w'adwene. Me deɛ asɛm baako pɛ na ɔde ama me sɛ mɛka nkyerɛ wo sɛ sakyera w'adwen dane wo ho oo dane wo ho na awurade mmoa wo dane wo ho na awurade nyɛ wo kase dunkron no. Ɔse dunkron no ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔrepata wiase ɔrepata twe wiase fam ne ho Aha. na wammu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so. Na wammu yɛn mfomsoɔ angu yɛn so da. Na ɔde mpata asɛm no asi yɛn mu. Enti wo bɔne no a woayɛ no, ɔmmu ngu wo so da. Ka amen kɛseɛ paa. Awurade Nyankopɔn nyi bɔne mfiri yɛn akwan mu. Ka amen kɛseɛ paa. Na me deɛ, adeɛ biara a ɛyɛ ɔhaw a ɔbonsam de ato nipa so, ɔbonsam ɔhyɛ m'ase. Ɔbonsam hyɛ ogyidini teneneeni ase. Enti problem biara yera, ɔhaw biara kɔ, nanso so gye sɛ wode wo ho ma Awurade ansa. Adeɛ a wodi akyi ne akyi ne akyi, nti nnipa bebree de wɔn ho di adanse a, papa, adeɛ a medi akyi ni no, mebaa ha ɛkɔ, deɛ bɛn nti a wobaeɛ, madi kan akyerɛ wo sɛ twe wo ho firi bɔne mu ansa. Mekyerɛ wo nkwagyeɛ kwan, nkwagyeɛ kwan no akyi no, na woanya nkwa wɔ Kristo mu. Dane wo ho! Me nua dɔfoɔ, dane wo ho na wobɛnya nkwa afiri Awurade mu. Ka amen kɛseɛ paa. Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ John chapter 19 verse number 28. Ɔno sɛ. Ɔsɛ yei akyire a Yesu hunu sɛ. Na yei akyire a Yesu bɔ asɛnnua no so ɔhunu sɛ wɔawie nneɛma nyinaa no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na twerɛsɛm no bɛba mu nti, ɔkaa sɛ, ah, Osukɔm de me. Sukɔm de me. Nso na nsa kekakeka adeɛ bi adeɛ bi Aha. ma si hɔ, Toa so. na wɔde nsa no bi y- yɛɛ sapɔ ma Na ɔde na ɔde tuaa sumne summa ano de kaa n'ano. Ɔde tuaa summa ano de kaa n'ano. Aha. Ɛna Yesu gyee nsa kekakeka no no. Na mmerɛ a Yesu gyee nsa keka, kyerɛ sɛ abrabɔ bɔne no nyina ara, nnoɔma a ɛnyɛ no nyina ara, ɔgyee ne nyina na ɔnom ne nyina ara. Ɔkaa sɛ. Ɛna ɔkaa sɛ. Wɔawie. Wɔawie! Enti aha ɛne bɔne so akatua. Ɛha na Yesu Kristo tuaa yɛn bɔne so ka. Wɔtua bɔne no so ka. Ɔbɔ adagya de tua me ne wo mmienu bɔne so ka. Kyerɛ sɛ yɛbɔ no tua bɔne no so ka. Onyankopɔn po no ɛfiri sɛ yɛyɛ bɔne a ɛsɛ Nyankopɔn po yɛn. Wapo Yesu deɛ a menni kwan sɛ ɔpo me. Sɛ wama Yesu Kristo, sɛ yɛabɔ Yesu Kristo ama mogya aba deɛ a, ɛnni kwan sɛ yadeɛ tena me so. Ɛno ne m'ahintasɛm a mede sa yadeɛ. Ɛno na Awurade fa so sa yadeɛ ɛfiri sɛ ne mantam pira mmiɛnya yayaresa. Ɛno na ɛma yɛfiri ɔbonsam ase.